Assalaamu Aleeykum Waraahmatullaahi Wabarakaatuh. Yeroo gabaabaa waa xiqqo gurra isin buusuu barbaada. Qaama dura qalbiin akka na wajji jiraattan asumaanuu dura bu'ee isin ya- himuu barbaada. Gama portokoolaa kana deemee yoon jee dogoggoruu sodaadha. Kantiibaa Magaalaa Baddeessaa tii fi Manguddootaa fi Sheekkan Magaalaa Baddeessaa akkuma kana Hooggantoota Baankii Raammisii fi Hojjettootaa fi Maammiltoonni hundinuu Irra deebi'ee Assalaamu Aleykum Warahmatullaahi Wabarakaatu. Waa hunda dura Rabbiin haa galatoomu. Rabbiin guyyaa har'aa Yaa Aadam akka jannata kanarraa hin baane sii fi ilmaan keetilleen ni ta'abamtanii je'eeni. Ni ta'abamtani. Gandi kun ganda ta'abaati. Ganda huurkuuti. Ganda ifaajeeti jechuudha. Eegasirraa duniyaan horamaa turte beekhi. Ilaa zamana abboota keenyaa horii horsiisee, namni re'ee horsiisee, ooyruu qotee, qonni tunilleen beeki garuma boodaa dhufte muuxanno irraa takkaa bar isilleen ooyrullee qotee horaa ture namni kun karumatti fakkaatuun horee jiraate. Yeroo garii jiruu bareeddullee jiraatee beeka. Namni aanan dhugee, dhadhaa nyaatee, dayma nyaatellee jiraatee beeka. Yaa ayyuhan ladhiina aamanu laa ta'akulu ribaa ad'aafan mudaa'afa. Ribaa umritti maatin teetilleen keessaa bahuu hin dandeenye arabni qaba. Akkasi hojjatan. Nu qofaami duniyaan islaamaa guutuun waan kanan rakkatte. Horiin arabaa dilli reefu inni lakkaa'u kun biyya Ameerkaatii fi biyya Awuroophaa kaayamaa ture baankii haa biyya Khaliijatti oomishamu malee baankii achi kaayama. Akki inni itti kaayamu akka dhalan barbaannu ji'uun kaayame. Booda maal ta'e deemee? Ulamaa'iin maal jaan? Qajeeloo dhageeffadhu bakka kana. Aboo horiin kun yoo mana taa'e waan baduuf. ibiddi wahii yoo dhufellee han- hattuun yoo dhuftellee naggaadeen kun waan kasaaruuf baankuma ribaa tana kaayadhaa dhalan fudhatinaa horiichi kaayadhaa horuma keessan fudhaa jedhanii fatwaa godhanii beek murtiidhan murtii shari'aatiin dalagamee beek nutilleen san gurra isin buuf maaltu dhalate deemee horiin baay'inaan biyya khaliijatii bahee biyya biroo kaayamu kun dhalti isaa walit sassaabamtee da'awaa adda addaa ta biyya teenya tana keessa godhamtuuf kenname baajanni du isni galaa pirojektii ummataa ka nama dhunfaan laalchif misaalif karaa makiinaa waan adda addaa waan ummat nama tokko dhunfaan laalchif mana yataamaa jaaruu yoo waan akkanarra oolchaa ja'anii fatwaa haarayomsan akkasiin horiin fuudhanii firraa miskiinillee walii lamaa beek karraa du'a haa lubbuun keessaa ba'uu deemtutti kennaa janiin ammoo sawaaballeen argattuu beeke ati ha kennite kun horuma sanirraa bahuu jechuun anumarraa rabbi haa baasu miskiina wallaahi rabbi akkuma godhe godhee narraan haa baasu maskootaan ta'u babaaleen babooleen amma sii galee miskiina wallaahi miskiina Bar fatwaan sunis gaafa san godhamee beeka. Ar'a immoo abbummaan fedhe. Namni Qur'aanatti amanu horii isaa baankii ribaa kaa'uu hin danda'u. Deem rakkoon sun hundi kuttee jirti amma. Rakkoon gaafa san fatwaa goone sun kutte baankiin dhalarraa walabaa baankiin shari'aa bu'uura godhatte baankii islaamaa qofaa mi beeka. Tuni baankii islaamaa qofaa mi baankii kiristaanallee akkamitti dhufee dalaguu dandaya arribaan fedhu yoo jee akka kanattin dalaga yoo jee dhufee asit dalagatuu dandaya beek hogga akkas jennu teenya qofa jechuu mi namni hojjatuu fed ani ribaan dalagu kajuu hundi mana kana dalagachuu dandahaan jee ar'a booda uzriin qabu namni huno sheekni nuti biyya tanaa qabnu yoo jiraate sheekh Muhammad Saaniidha eega shee Adam Caffeeti Rabbi rahmata isaanii haa godhu. Uzriin nuti dur fatwaa goone sunillee kutte amma dur. Naggaadee anastanyaa naggaadee miskiina wallahi. Yaa anastanyaa naggaadee miliqni har'a miliqni nama hin baasu. Wanni min miliquu jaan hiikaan qabu. Halaal guyya qalan. Baankiin tun amma borutti. baatii lamatti baatii sadiitti waa nuu ni gooti hin gootu qorii dhiqee bar warri kun qorumaa dhiqamee bar manni kun amma qorii dhiqame jechuu nyaanni eenyu harka jira shunkurtii irraa dinnicha irraa kaasee eenyu harka jira warra baddee isaa harka jira qoriin dhiqamte tun agabuu teessi moo namni itti nyaataan itti gaafatama warra baddee isaatii beeku isni galaa dubbiin kun Ee moo ee? Ee miskiina waloo warra maddee isaa ajaa'ibee har'a duuba waan si ajaa'isu. Qorii dhiqe jarri kun ajaa'iba qorii dhiqatu hayiraata hin qabne jedhe. Ajaa'iba nama qorii dhiqu hayiraata hin qabne jedhe. Jarri qorii dhiqe qoriin dhiqamte tuun biddeenni asitti nyaadhamu ruuza ta'ee wannummaan nyaadhamu marqa ta'ee Eenyutu qopheesse? Warra kami? Warra baddeessaati. Damee baddeessaati tun. Damee baddeessaatu irra nyaata nama quubsa moo damee cirooti moo damee galamsooti moo ta machaarati amiin irra deemee laaluu taa'aa duuba. Amiin irra deemaa beeku. Irra deemee laala. Damee tamirraa namni nyaata nyaataa jira. Kanaafuu Har'a dhugaadha dameen tun guyyaa baatii lamaa sadiitti waarra argatuu dhabuun keenya ni mala dhaabu jirra isin warra ooyiruti namni ooyiruu asi buna dhaabu ka magarriisa dhaabu ka muuza dhaabu firii yeroo kamitti irra argata maal jettan xiqqoo bubbulee argataami muuza har'a dhaabanii boru firii isaa baddeessaa fidan ni jira Har'a ni dhaabna, boru immoo irraa arganna. Akkuma Sheikh Muhammad Saaniin jedhe beeki. Har'a ni dhaabna, waan qabnuun utubnee wajji dalaynaa beeki. Dalaysiifnee ufiifis karoora baankiin baasuun bu'aas irraa arkataa dalaynee dalaysiif horii as keenyee hogga meeshaa bituu deemnu damee Finfinnee irraa fudhanna. Amma isinii galaa? As keenyee damee Adaama irraa fudhanna. wajji dalayna. Baankiin yoo ajjeeftanis yoo guddiftanis kunoo ta warra machaaraati. Dubbiin goolii teessan ta warra baddeessaati. Dubbiin gooliin isin bira jirti amma. Gooliin isin bira jirti. Sadarkaa halaali moo haraami jedhanii wal gaafatan bira dabarree beeksisan. Sadarkaa san irra hin jirru. Silaa halaal ta'uu baattee lafaa guyyaa adii kana oofnee as finna waan halaal hin ta'in. San keessaa baha hajiin hayyoo guddoonis abbaa guddaanis dargaggeessis aalama san keessaa bahi. Akkamitti wajji hojjennee ufiifis bu'aa buufannee baankinis bu'a qabeessa taatiidha amma wanni jiru. Izan amma gama keenyarraa gama keessan akka waan ji'uuti jarri. Kubbaan goolii tam jirti? Ta warra baddeessaa jirti. Haawwaan kun biyya tana biyya harargee iskiidha harargee iskiidha harargee tuni beek. Namni itti haasa'uu barbaachu silaa har'a haawwaan qofa fidaniin fedhatu. Amma hogga waan maallaqaa haasa'u namni hedduu jira haa jaartumti marxoo bittuufis tuulaa beeki baadiyyaa dara. Baddeessaan tun hulaan eessaa kan beeyi. Marxoo fi shamiza ooyiruu margeessaniif tuulaa beeki hin beektu ati biyya annuma beeku. eenyu namni xiqqaattus sabbata irra mudhiin jiituu eenyu yoo jedhan warhaa warra haawaa kanatu amma si galee karaa kana hoggan deemaa dhufe dhiira tafees taluma jimaa qabattee deemtuun arge malee dubartii ta hujitti oriituun argitu oriitti ka deemus dubartii Haj feestaala qabatee jimaa guuruu deemus isaani joollee xixiqqoo takka ta ufiifuu yoo feesteela keessa kaan feestaala keessa teenyetu jimaa qabatee deema asitti. Feestaalli sun isaawu yoo keessa kaan ni tayaa beeka. Waa jiruun qabnu gama dhiiraa kanaan ani warra waa bubbulchu sanittiin joollee muraasa dubartii takka yaa dubra keenya rabbi isinumaan kafana nu qabe. akka dhiiratii silaa waan jirruu isinummaan nuu jabaadhaan jee akkasii katabinaan siima wannin haawwan illeen ji'uun jirru kun anaaf shamarrunuman jaali waan guyyuu magaalaa kanatti as fiigaa ooltan kana hamma tokko gama baankii kaayaa guyyaa gurguraa ooltanii galgala as keessanii boru ganaa fudhatuunis ni ta'a beek Qorii nyaataati wanni zigaalaan qabdu. Wanni qorii nyaataati beek. Qorii nyaataa odoo hin ziyaarre ganama kana namni dhufe ni jira isin keessa? Ganamuu takkaa odoo qorii hin ziyaariin jiraattee ni beektaati? Tun qoruma nyaataati. Galgala hogga waa gurgurre keenyee galla ganama hogga waa bituu dhufnu dhufnee baafna tun. Akkanaa beek. Asitti guduunfuun hafee beek. Kolkolow. Maallaqni sabbata jalaa haa ba'u naa siin jee borsaa xixiqqaa kana ka umrii ceekuu nu ure wanni takkalleen keessa hin jirre borsaa dubartii xixiqqaa kana keessa ba'uu qaba maallaqni jibbe roorroo har'a booda. qarshii dhibba lama ta'us asaa bulu ganama ni fuudhatu. Dhorkaan hin jiru waan keeti. Itti gurgurree bilcheessee galgala dhibba shan keenyee galla. Dhorkaan hin jiru qorii nyaataati. Hawaasni kun shamarran kun umrii jimaa odoo gurguru namni dulloomee ilmoollee yoo feete bakka san dhaaltee dulloomtee madabuma tokko irratti kolkoloo aduu har'aa booda aduu har'aa booda waan san rabbi nurraa haa cufu duuba haa waa qusatu namni waa qusadhaa qusannaan beeynu warri bahaa kun qusanna irratti rakkoo qabna anaatu beeka oromiyaa tana ta hula hulatti anaa beeka Namni wanni boruu isa hin yaachifne gama bahaa kana jira du. Oromiyaa bahaa jechu baha Oromiyaa. Jirjiiramuu qaba wanni kun. Guyyaa dhibba afurii shan waa yoo gurgurre yoo xiqqaate dhibba lama tokko as keenyee galla haawwan kanatti hin dhaamu jiraa beeku. Nama har'a hin jirrillee itti naa himaa du. Warra tattaa'ee umrii aduu tana keessa taa'u sun qarshi shantam dhibba takka ta'us waa as kaayee galuu qaba. Adaamaa kana hogga mana ijaarru mee qissaa kana siima hogga waa ijaaru. Asitti nama waa jaaru guyyatti waa kafallaaf. Baddeessan akkami akkasumaami? Kuulis tahee namtichaa gimbanyaa moo maal jennaan tahee galgala ni kafa waan har'a oole galgala kafaltaami? Baay'een akkan harageen tun anaaf beeka. Shawaan tun akkasiimi. Namni torbaanitti guyyaa sabtii akka damoozatti maallaqa fudhata guyyaa sabtii. waan nyaatu guyyaa sabtii kana meeqa kenninaaf ni beektaa kuulii tokko kuma sadii kuma afur kenninaaf amma hunoo miila kana gimbanyaa kuma saddee kuma jaha torba kenninaaf waan guyyaa torba daqiiquma asii nu biraa fuudhe kana mana baankii jira duuba achi waliin dhufna baankii irratti waan nyaataa bitatu irraa qoodee waan kaayu kaayatee waan torbaanii magaalaa wayiin bitatu godhatee gala duuba baankii waliin dhaabbanna nuti ka kafalluufi fi ka kafalleef sunillee wajji dhaabbanna ni kaayata waan isaa ganama biddeena isaa saaniitti duduunfatee dhufa saanatti dhuunfate. Nuti ganama hogga dhufne mee waan ija manaa nu kenni jennee cinaa tokko irraa fuuna. Haa ta'u inaas. Inni irraa badii gaanaas ni baabee. Guyyaa waan laaqanaa nuu kenni janiin guyyaa namtichi kun laaqana asumarraa itti kenna qarshii shantam. Laaqana nyaate. Adda qoodee laaqanas nyaatee beeytaame sanis fuudhee as deebi'a galgala shantama haftee fuudha yoo waa dhibba hafteef dhibba hafeef kanarraa waan ittiin rafan hin jiru waan ittiin rafan achi goree xiqqoo fuudhee yoo xiqqaate qarshii soddoma haadha mana kenna galgala galee eessa dhume guddaan kun ayyar ba ayyar jedhanii ee miskiina amma ani manaa mana haasa'u jiru ma dhugaadha hamma feeta yoo mataa qaqqabatan ani hin beeka doo kana keessa zooraa jirra ilmoos asumatti horaa jirra wanni boruu yaaduun hin jiru iftaan wanni ja'an hin jiru isinillee barsiisanii baasutu mala karaa kamiin fayyadamtanillee ummanni kun ummata Hisaaba baankii maallaqa dhawatuu qofaa dhufee miti. Reefu dhaamsa Haji Yahyaa dhageessee mii? Maallaqa qofa nama hisaabbatuu dhufee mii? Yoo akkam ta'ee dargaggeessiin nu wajji dalaguu dandahallee karoora warra baasu. Karaa kanaan yoo dhuftan nurraa fayyadatuu dandeessan. Karaa kanaan yoo dhuf ufii daddabanii rabbiin sakkaman. Akkanuma deemaa baankii abaaruu teessuma baddee dhaabaanan komatinii jaandu. Teessuma baddee dhaabaanan komatin. Ni beektaa haasoo kana? Yoo bakka si fakkaattu taa'uu baatte abalu nan zigaalle jettee nan komatinii. Teessuma baddee dhaabaa nan komatinii tan amma hikkan sii gala. Teessuma bannee baankii komatulleen hiikkaan qabuu beeka. Akkanuma karaa kanarra deemaa ganamuu dabraa katabbii ilaalaa raammis baanki jechaa dabraa deebi'aa baankiin tun humaa nuun goone yoo jette. Ee miskiina wallaahi. Silaa maal sii gooti daa'imman moo baaftii tun? Maal abbaa siin namaa gooti? Dargaggeessi yoo akkam ta'e mana kanarraa bu'aa buufata? Yoo akkam ta'e haa shamarran kun mana kanarraa bu'aa buufatuu danda'an? Kana warri baankilleen wal barsiisaa, wal hubachaa wajji deemu. Kana nyaadhu kana dhugi ja'an keessummaa garaan rafaa ja'an. Har'a wanni jiru waan qabnu mana kana kaayannee maammila mana kanaa ta'uudha. Akkana goggodaame. Yeroo muraasa kennineefii wajji dalayna. Gaafa isaan humna godhatan tana godhi jechuun dandeenya gaafa san yoo Rabbi fedhe inshaa Allah. Amna kana haa deemnu waliin tattaaffii goona. Arra dhuga hedduu isinin mul'achuu dhabulleen ni mala. Guyyuma dura baankiin dhaabbatuu deemtu namni shakku rabbi shakkaan re'een horuu jedhanii bar biyyi teenya sanatti. Takka ta lama taatu ni gurgura takka taatu ni qalaci. ni hun horu jee beek rabbi shakkaan gan naggadaa jedhan nagganni waliin deemu gan naggada rabbi shakkaan gaafa dura amne wanni kun eegalamu nama shakkuu turra baay'ee ture beek aboo namni gabareen kun baankii maal dhaaba kun baankii eeny- warra eenyutti beeyna dur nuti baankii manni babbareedaan daawwitii tana keessa horiin dhalarraa qulqullii ni taa'uu seenee beeki anuun seenee ati seetaa sila anuun seenee bar Wonni as keessa galu tun woma birotti beeyna tun. Tanaaf janti keenya lole hogga wanni kun dhufe wanni mudawara kaattee dhufte wanni jeef tanaafi baga jee. Takkaan agarree waan akkanaa. Namni hedduun shakkaa ture. Horillee kennuu sodaatee u- mee xiqqoo boodumarra aannaaf hin jarjarruu jechaa namni harkifataa ture lakkoofsan qabu beek. Haa ta'u boodarra namni taa'ee wal amansiisee horillee kennee Baankiin tun reefu jarri carraa dhabe malee maal jee warri Bihiraawi baankumti Itoophiyaan qabdu isin karoora keessan Itoophiyaa qofatti hin gabaabsina gaafa Afrikaa godhaa jedhaniin. Dameen akkanaa Naayiroobii jirti bee. Amiin maal jee naan jee arra katabi duuba. Yugaandaa jirti bee. Akkasi kataban. Akkasi bee. baaburri ka'e hin dhaabbatu abbumaa irraa bu'a malee amma baabura deemu makiinaa ciroo deema hin koru yoo jettu makiinan ni dhaabbata du'eetuma dabre malee makiinaa kanan koru aboo rabbi sodaat hin koru aboo rabbi hin koru jenne amma amma makiina qixqixiin sun ati haftee jecha ni dhaabbata hoggu shan diidama sirra deemu taas dhaabbatu Miskiina wallah basii gala. Kuni baabura ka'e jechuudha. Baabura kana irraa hafuun abbuma kana miiti malee baaburri hin dhaabbatu. Nam kudhaniinis diidamaanis ni deema. Yoo tun didde immoo achi goree ganda birootii koottaa jaa'ee fudhata nama dalagu. Gowwaan ta'in maallaqni gosa hin qabu. Maallaqni shanyiin qabu beeku. Biizinasni shanyiin qabu. Amantis hin qabu biznasi. Nama si wajji dalage hunda wajji dalage. Yoo ati didde malee kun hin dhaabbatu wanni. Subhanallah. Kun wanni hin dhaabbatu beek. Qixqixiin kun baabirri kun asluma dhaabbatu kun. Sunnaa rabbiitii ni beek. Rabbiin hin goone waan akkanaatii beek. Wahuma ka'ee takka rabbiin sii taphaasatu. Maaltu wayyaan? Waan kana jala gallee xiqqoo qabnu, guddoo qabnu wajjin aggannee maallaqa bira kaayannee magaalaa Awwadaay guyyaa dhaynee miliyoona shantama baay'ilama nuu seenan akka baankii san seenu. Miliyoona shantam kaashii maallaqa akka dabarsinee baankii tana keessa keenyuu jaan. Amma yoo maraadhe malee warri baddeessaa meeqa gootan wayin jaa. Hin juu warri baddeessaa hujii beeka hujumaan hin laalatu. baatii torbaan tokko booda hujumaan hin laala malee waa lammii tiyya dabaddee isaa tanaaf meeqa naa keessan hin jiru an kolkolawu hin jiru ni beeka ofiifuu adurree numa guddisan malee hantuuta qabuun barsiisan jedhan hantuuta akkatti qabanii adurreetti hin himan guddifteetuma ofiif beekte lagaasii torbaan tokko boodan isinis haabaan meeqa jarri kun damba maamila argatee maallaqa meeqaa isaan bira seenee anaa isi anaa gaafata warra baankitiimi anaa gaafata Osoo yeroon barbaree gurgururra qorii tana keessaa waa qabaadhe har'a nuti hundi abbaa qabeenyaati. Kana hunda ka jalla beeka. Maal an amma kitaaba sitti himaa jira amman? Kitaabaami. Kitaabni akka itti horan kanaa kitaaba kun. Halaal halaal halaal qofa tasbii guurannee xarafa keellaa sanii kaafnee ilaa daangaa magaalaa kaarra qurquraa halaal halaal halaal halaal hiikkaan qabu beek kun hiikkaan qabu halaal halaaluma duraanuu yoo halaal kana dalaganne qofa hiikkaa qaba raammis raammis keenya raammis keenya raammis keenya eenya keenyaa goga ijoollee feenuu beek keenyaa dhugaa masigala waan bakka wanni tun xiqqoo amma dhaabbattee yoo rakkoo wayii dhuftee waan beeynu mee bakkuma dur barreessanii miskiina kana walii isinii ibsuu barbaada insha allah ani akka nama tokkotti dameen baddeeysa damee galamsootii gad akka taatun barbaadu qajeellee bakka isaan haa qabaadhu dameen baddeessaa damee galamsooti machaara arbaa dhufu dhaabuu deeman damee oollaa tanaa gad akka baddeessan taatu qofaan keessan jiru maaliif usta irraa gad ta'uu feetanii jiddu gala nuun jee kantiibaan reefu nuti an baddeessaa akkasittuu hin beeku nama beekuun namaa hima baddeessaan godinuma harargee dhihaa kanaafuu jiddu gala naggadaa fi jiruu jireenyaati jedhanii bar akkas dhageenye bar galamsa immoo mirqaannin kalee galma keessatti arge sun yoo torbaanuma tokko akkasiin itti fufe isin kanaami hararguma dhihaatu ni liqimsa jeen sodaadhe ammoo waan hedduun gammadu baddee isaa duraa galamsoo dabruu an hedduun an gammachiisu hedduun muhaadaraa asii godhe Guyyaa muhaadaraa qeebaltanii guyyaa dalagadhaa ju'u yoo diddan maallaqa buusaa jechaan jiru wan hadara miskiina madrasaa buusii masgiidaa buusii nama tokko rakkate amma sanitti hin jiraadha saniimi maallaqni asi buufnu fi ka masgiidaa buufne garagara sun sawaabni isaa hisaaba baankii ka keessa kaa'uu malee baasuu hin dandeenye sun guyyuma qiyaamaa baya sun hisaaba akkanaa jira baraas ka kaayuu malee ati baasuu hin dandeenye Suni ka gaafa san itti si yaamne sun kaayuu malee baasuu hin dandeessu guyyaa fuula rabbii dhayxe sii kennama sun. Kun immoo arra keeysee boru sa'aa dura keessa sa'aa booda fuuta. Sa'aa sadii dura keeysee sa'aa takka booda deebitee fuuta. Kanaa olillee hedduun dheeradhe dhiifama isiniin jechaa inshaa Allah damee tana guyyaa har'aa asitti wal ga'uu qofa osoo hin ta'in bakka hogga deebitan bakka laaqana nyaattan bakka buna dhuydan bakka magarriisaa bakka magarriisaa ni beeytaami bakka magarriisaa hundatti haasawni baankii shaa shaa jechuu qabu masgiida sheekkan qalbi takkaan baankii barsiisuu qaban duraan isin dhoorkine amma immoo deebinee isin barsiisuun dirqama ta'a assalaamu alaikum